welcome back to anointed lady tv my good people welcome back to your number one channel for legit news on politics and many other koko wey dey sup for inside this our green white green country so wey be nigeria and as usual we now don come again with breaking news we don come with informate we don come with report wey go like share give the general public and the koko now be say di rivers state sole administrator wey be di retired vice admiral ibok et ibas una don summon di suspended governor of rivers state wey be sir simeon alaye fubara plus his deputy wey be dr ngozi odu and oga ibas now dey summon dem to appear before him for inside di government house of rivers state wey dey for inside di capital city of di state and dat na port harcourt and according to one special announcement wey dey issued on tuesday wey be di fifteenth day of april for inside dis year so wey be twenty twenty five. And dis announcement so, person wey sign am na di secretary to di state government and dat na Professor Ibibia Lucky Worika. Tori pipo now dey find out say di summon na part of an official inquiry onto di appointment wey Sir Sim Fubara make for his administration over di past two years. So like dis na di suspended governor of Rivers State wey be Sir Siminalayi Fubara, he has been directed now to present comprehensive documentation and records related to appointment wey he make while e bin dey in office as governor of di state including di rationale and procedures wey guide those decisions and still for inside di inquiry still for inside di announcement men dey yarn now say they go allow di suspended governor obi sasim fubara to provide a clear and detailed explanation as to why im dey believe say dem suppose reinstate am back to office as governor of di state so like dis now emma good pipo

and also di notice na part of wetin di sole administrator wey be oga ibas dey describe as a broader effort to restore transparency accountability and lasting peace in di governance of rivers state onto dis notice so onto dis informate many country pipo don already dey drop dia point of view about di matter dem na don dey yarn as di tin be dem for body many countrymen now don dey yarn say oga ibas na fake administrator na im be and im no dey to do respect di rule of law because e no even get di centre e no get di left talk less of di right or di power to summon an elected democratic government and dat na di suspended governor wey be sasim fubara plus his deputy sef wey be ngozi odu for any form of questioning or whatsoever as regards di appointment wey im make while im bin dey for office as governor of di state Men dey yarn now say na only court na get that power to summon them over if there is a case against them. And this notice so wey dey come from Oga Ibas that dey tell the general public say as a sole administrator wey im be as dem don give am opportunity as dem don give am chance im don dey take chances im don dey overstep im don dey cross boundaries and also many men for inside we nation nigeria dey yarn say as a legitimate citizen and a democratically elected governor wey sir sim fubara be im get di right im get di left im get di power im get everything wey e takes to waka enter government house dem go warn oga ibas say make you no try am again say im dey summon am like that. Why many dey yarn say the things and things wey dey play for inside we nation nigeria e no nice at all at all say if apc no be cartel why e be say na for only nigeria na abnormalities go dey happen on a daily basis small small this our nation nigeria wey dey preach about democracy go soon enter the system of dictatorship and e dey very much unfortunate say an illegitimate government a sole administrator appointed by our presido under basics wey no nice under unconstitutional basics go come dey summon a legitimate governor of the state a legitimate government and now my good people as a country person wey you be anyhow the matter be you for body or if e be say you get contributions about this very particular topic so no let anybody or anything stop or intimidate you feel free make you put down your comment inside our comment section meanwhile me still get another report me still get another update wey i go like share give the general public and the koko be say di federal high court wey dey sidon for inside port harcourt don struck out a suit challenging di defection of 27 members of di rivers state house of assembly and di men wey carry dis case go court so na di labour party and dem want make di court declare di seat of di lawmakers vacant sake of dia alleged defection from di peoples democratic party to di all progressives congress. but now di judge wey dey oversee di case di judge wey anchor di matter wey be justice a obile he now don drop his own ruling about di matter and for inside di judgement of justice emmanuel he now dey yarn about di recent supreme court ruling and no be lie di apex court bin don rule about di matter di apex court now bin don drop judgement about di 27 lawmakers dia alleged defection now di judge dey let men dey know say Im dey lack di jurisdiction now to do anything about matter wey Supreme Court don already plaster their own ruling. Tori people now dey get dis informate from one country man wey dey go by di name Martins Nwachukwu and im na aide to di Speaker of di Rivers State House of Assembly wey be Martins Amewule wey be one of di principal defendants for di matter. na oga martins na come dey confirm di ruling of di court na oga martins na dey yarn dey give di general public about di verdict of di court and im dey yarn di information dey give tori pipo via a social media post. And no be lie my good people, the counsel for the defendant sef bin don already urge the court to dismiss the suit and dem now still dey yarn about the recent Supreme Court judgement. And to promote their talk for inside court, dem now come present a certified true copy of the Supreme Court decision and dem now come still dey yarn say the leadership of the assembly under Martin Amewule is very much legitimate and Siminalayi Fubara wey be the suspended governor of Rivers State sake of di ruling of supreme court im don already withdraw di allegations of defection wey im don bin file go anoda federal high court today for inside abuja but no matter di matter emma gotepo di council of di labour party wey be clifford chukwu e now come still dey argue say di issue of defection dey remain a collateral matter and e come still dey urge di court say make dem proceed with di case based on di body of evidence wey dey already before di court that is the labour party their council dey yarn say whether the supreme court now don drop ruling about the matter or not say that ruling na supreme court their own based on the evidence wey dey ground so e go good make the federal high court drop their own ruling and make dem declare the seat of the twenty-seven lawmakers vacant sake of say na dem by theirself defect from the people's democratic party go the ruling all progressive congress. now this informate so eh my good people e no dey in support of the matter and neither is it against the matter but no be lie pictures and videos dey ground as di lawmakers from di peoples democratic party dey come dey wave di flag of di ruling all progressives congress now if dat no be evidence to defection dat na evidence to anti-party activity now dis man good pipo na di informate wey i wan share give di general public now anyhow di matter be you for body or if e be say you get contributions about dis very particular topic so no let anybody or anything stop or intimidate you Feel free make you put your comment inside our comment section. I no be lie, we go like wan hear your thoughts about the matter. We go like know your point of view about the things and things wey dey play for inside Rivers State. Once again, this na Anointed Lady TV and na we dey like give una legit news on politics and many other koko wey dey sup for inside this our green white green country so wey be Nigeria. And now if you like this update and you go like to dey receive more then sharply make you subscribe to Anointed Lady TV and no forget to put on the notification bell so that as we dey bring more news dey come your side na you go first receive the update and you go even get am sharp sharp. Na me dey come back with more news, me dey come back with more information for you my good people. Try make you no go anywhere.